Дыууын фыццӕгӕм сӕр Йесо акаст ӕмӕ федта, Хуыцауы номыл лӕвӕрттӕ кувӕндоны хӕзнадоны чи ӕвӕрдта, уыцы хъӕздгуыты. Федта дзы, дыууӕ лептӕй чи нывӕрдта, уыцы мӕгуыр идӕдзусы дӕр. Йесо загъта: «Ӕцӕг уын зӕгъын, ацы мӕгуыр идӕдзус се ппӕтӕй дӕр фылдӕр нывӕрдта. Иннӕтӕ иууылдӕр хӕзнадоны сӕ исбоны уӕлдайӕ нывӕрдтой. Ацы мӕгуыр сылгоймаг та нывӕрдта, цыдӕриддӕр ӕм уыдис, уый — йӕ хойы раджаргъ. Иуӕй-иутӕ афтӕ куы дзырдтой кувӕндон зынаргъ дуртӕй ӕмӕ, Хуыцауӕн цы ӕрхастӕуыд, уыдонӕй фӕлыст у, зӕгъгӕ, уӕд Йесо загъта. «Ралӕудзӕн ахӕм рӕстӕг, ӕмӕ ам цы уынут, уыдон афтӕ ныппырх уыдзысты, ӕмӕ дзы дур дурыл нал баззайдзӕн». Уӕд ӕй бафарстой: Ахуыргӕнӕг, уый кӕд уыдзӕн? Ӕмӕ уыдӕттӕн се рцыдафон цӕмӕй бӕрӕг уыдзӕн? Йесо сын загъта: Уӕхи хизут, цӕмӕй сайды ма фӕуат. Уымӕн ӕмӕ бирӕтӕ ӕрцӕудзысты мӕ дзурдзысты: Ӕз Чырысти дӕн, афон ралӕууыд. Ма-иу ацӕут сӕ фӕдыл. Хӕстыты ӕмӕ змӕстыты тыххӕй куы фехъусат, уӕд ма фӕтӕрсут. Фыццаг уал ӕппӕт уыдӕттӕн ӕрцӕуын ӕмбӕлы, фӕлӕ уыйадыл кӕрон нӕма уыдзӕн. Загъта ма сын:
Сыстдзысты адӕм адӕмы ныхмӕ ӕмӕ паддзахад паддзахады ныхмӕ. Уыдзӕни стыр зӕххӕнкъуыстытӕ ранӕй-рӕтты, стонг ӕмӕ емынӕ, уыдзӕни ӕвирхъау цаутӕ ӕмӕ стыр ӕвдисӕйнӕгтӕ уӕларвӕй. Ӕппӕт уыдӕтты разӕй сымах ӕхсдзысты, Ӕфхӕрдзысты уӕ, кӕндзысты уӕ синагогӕтӕм ӕмӕ ахӕстӕттӕм. Мӕ номы тыххӕй ӕрлӕудзыстут паддзӕхты мӕ хицӕутты раз. Уӕд уын уыдзӕни мӕн тыххӕй ӕвдисӕн лӕууыны фадат. Цы дзуапп ратдзыстут, уый тыххӕй уӕ рагацау сагъӕс кӕнын кӕй нӕ хъӕуы, уый дарут уӕ зӕрдыл. Уымӕн ӕмӕ уын ӕз ратдзынӕн, уӕ ныхмӕлӕуджытӕ се ппӕт дӕр кӕй ныхмӕ фӕлӕууын ӕмӕ кӕй ныхмӕ сдзурын нӕ бафӕраздзысты, ахӕм ӕвзаг ӕмӕ зонд. Гадзрахатӕй уыл рацӕудзысты уӕ ныййарджытӕ, уе фсымӕртӕ, уӕ хӕстӕджытӕ, уӕ хӕлӕрттӕ ӕмӕ уӕ кӕйдӕрты амардӕуыдзӕн. Мӕ номы тыххӕй алкӕмӕн дӕр уыдзыстут ӕнӕуынон, фӕлӕ уӕ сӕрӕй иуӕрду дӕр нӕ фӕхъӕудзӕн. Уӕ фӕразонӕй фервӕзын кӕнут уӕ удтӕ. Иерусалимыл ӕфсӕдтӕ кӕй ӕртыхстысты, уый куы фенат, уӕд-иу зонут, рӕхджыгӕн стон кӕй фӕуыдзӕн, уый. Уӕд Иудейӕй чи уа, уыдон лидзӕнт хӕхтӕм. Иерусалимы чи уа, уыдон дӕр уырдыгӕй лидзӕнт, йӕ алфӕмблай чи уа, уыдон та йӕм ма бацӕуӕнт. Уымӕн ӕмӕ уыцы бонтӕ мастисӕн бонтӕ сты, цӕмӕй сӕххӕст уа, сыгъдӕг фыст цы зӕгъы, уый ӕгасӕй дӕр. Уӕд додойаг уыдзысты сывӕрджынтӕ ӕмӕ дзидзидарджытӕ. Стыр бӕллӕх ӕрцӕудзӕн ацы зӕхмӕ, ӕмӕ Хуыцауы фыдӕх баййафдзӕн ацы адӕмы. Цагъды фӕуыдзысты карды комӕй, уацары сӕ акӕндзысты алы адӕмтӕм. Иерусалим ссӕнддзысты муртаттӕ, цалынмӕ сӕ рӕстӕг фӕуа, уӕдмӕ. Уыдзӕн ӕвдисӕйнӕгтӕ хурыл, мӕйыл ӕмӕ стъалытыл, зӕххыл та адӕм сау катайы бафтдзысты. Фӕйлаугӕ денджызы уынӕрӕй ницуал зондзысты сӕ сӕрӕн. Адӕм фыртӕссӕй фӕзӕрдӕдзӕф уыдзысты, дунейыл цы бӕллӕхтӕ хъуамӕ ӕрцӕуа, уыдонмӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсгӕйӕ, уымӕн ӕмӕ уӕларвон тыхтӕ нынкъуысдзысты. Ӕмӕ уӕд адӕймаджы фырты фендзысты стыр тых ӕмӕ намысимӕ ӕврагъ ӕрцӕй цӕугӕ. Уыдӕттӕ ӕххӕст кӕнын куы райдайой, уӕд-иу уырдыг слӕуут ӕмӕ уӕ сӕртыл схӕцут, уымӕн ӕмӕ ӕрхӕстӕг уӕ фервӕзын афон. Ӕмӕ сын Йесо загъта фӕсномыг ныхас: Акӕсут-ма легъуи бӕласмӕ ӕма иннӕ бӕлӕстӕм. Уыдоны сыфтӕр рафтаугӕ куы фенут, уӕд ӕй уӕхӕдӕг дӕр фӕзонут, сӕрд кӕй ӕрӕввахс. Уӕдӕ сымах ӕппӕт уыдӕттӕ ӕххӕстгӕнгӕ куы фенат, уӕд-иу зонут, Хуыцауы Паддзахад кӕй ӕрӕввахс, уый. Ӕцӕг уын зӕгъын, ацы фӕлтӕр нӕма аивгъуыйдзӕни, цалынмӕ ӕппӕт уыдӕттӕ ӕрцӕуой. Арвы мӕ зӕхх нал уыдзысты, мӕ ныхӕстӕ та мыггагмӕ дӕр уыдзысты сӕ тыхы. Кӕсут уӕхимӕ, цӕмӕй уӕ зӕрдӕтӕ ма суӕззау уой ӕнӕуаг цардӕй, фырнозтӕй, царды мӕтӕй ӕмӕ уӕ уыцы бон ма рӕййафа ӕнӕнхъӕлӕджы, уымӕн ӕмӕ уый къӕппӕгау ӕрцахсдзӕн ӕппӕт зӕххон цӕрджыты. Уӕдӕ иудадзыг ут цӕттӕ ӕмӕ кувут, цӕмӕй уӕ бон бауа ӕппӕт уыцы рцӕуинаг бӕллӕхты сӕрты ахизын ӕмӕ адӕймаджы фырты раз ӕрлӕууын. Боныгон Йесо адӕмы ахуыр кодта кувӕндоны, изӕрӕй та-иу ацыд ӕмӕ-иу йе хсӕв арвыста, Елеон кӕй хуындӕуы, уыцы хохыл. Ӕмӕ йӕм ӕппӕт адӕм сӕумӕ цыдысты кувӕндонмӕ байхъусынмӕ.